Wasanna l suġġett ieħor li wkoll interessanti ħafna fejn ħan nitkellmu dwar il-ħidmiet tal-Fondazzjoni għall-Lob responsabbli fis-soċjetà tagħna. U miegħi hawnhekk nilqal Sur Kejn eh, Sajd li huwa uffiċjal eżekuttiv għall promozzjoni eh, fih dan il-Fondazzjoni għall-Lob responsabbli Li hemm ħafna ħafna x'wieħed jgħid kif qed ngħidu. Lodwa tajba. Lodwa tajba lilek Antonella. Tajjeb illi forsi nibdew dwar nitkellmu dwar wara it-tisħiħ riċenti tas-sistema ta' esklużjoni il-land based l-awtorità tal-logħob aħna nafu għal aktar bħala l-Malta Gaming Authority saħqet f'dawn l-aħħar jiem illi se tkun qiegħda timplimenta sistema ta' esklużjoni waħda li tkopri kemm liċenzji tal-logħob land-based u kemm dawk online. Hawnhekk kif tidħlu intkom bħala fondazzjoni? Mela, nixtieq nirringrazzjak l-ewwel nett, Antonella, talli tilqagħna biex insemmew leħinna bħala fondazzjoni. Sal-lum il-Responsible Gaming Foundation jipproċessaw dawk li jgħidulhom self-bearing forms. Issa, self-bearing forms x'inhuma? Self-bearings il-persuni l-għaba, biex niftiehmu, eh, jeskludu lilhom infushom minn operaturi tal-logħob. Jiġu l-fondazzjoni, eh, jimlew applikazzjoni ma' l-istaff imħarreġ tagħna u jkunu jistgħu jeskludu lilhom infushom. Issa, kien hemm daqsxejn ta' hiccup. Aħna bħala fondazzjoni flimkien mal-MGA kif qed tajjeb inti, indunajna li l-għaba kienu qed jeskludu lilhom infushom minn ċertu operaturi imma imbagħad jidħlu online u jilagħbu. Xorta waħda.
Xorta waħda.
U l-problema hemmhekk eh, ma sibilix kaptu. Allura l-MGA ħarġet din is-sistema bl-ideja mhm. tal-Unified Self-Bearing System li tkopri kemm ħwienet tal-lob u mhm. kazinos dawk li ngħidulhom aħna land-based ta' fuq l-art, jiġifieri neskludi lili nnifsi minn dawk l-operaturi, imma mbagħad ikolli l-faċilità wkoll li neskludi lili nnifsi wkoll minn operaturi online. Qegħdin naħdmu fuq din l-idea, jekk Alla jrid fil-jiem li ġejjin tkun operazzjonali. Però intkom tieħdu sehem ukoll kontinwament f'kampanji edukattivi. Forsi nitkellmu daqsxejn anke dwar il-kampanji li se tkunu qegħdin tagħmlu fil-futur qarib. Iva,
bħala fondazzjoni naħdmu flimkien mal-Ministeru għax-Xogħol u l-Edukazzjoni u nduru l-iskejjel primarji ta' Malta u Għawdex. Inżuru l-istudenti primarji għaliex nemmnu li l-problema għandha tintlaqat minn età tenera. Iva, dan hu l-iskop ta' din il-kampanja. Iva, iva, iva.
Permezz ta' proġetti, eżerċizzji b'differenza, b'logħob, għandna l-maskott tagħna wkoll li noħduh magħna f'dawn l-iskejjel. Nagħmlu qisu tipu ta' lectures, preżentazzjonijiet, fejn infehmu x'inhi l-kunċett ta' logħob responsabbli lil dawn it-tfal tagħna. Mhux hekk biss, imma nippruvaw ukoll mhux lit-tfal tagħna biss, imma niddefinixxu l-kunċett tal-għob responsabbli anke għall-ġenituri li importanti wkoll fit-trobbija. Minn meta bdejtu tħossu però li lħaqtu l-miri tagħkom? Ara, mill-sena skolastika 2015-2016 s'issa, qisna koprejna, żorna 4,000 student. Bdejna bit-tir li nolqtu elf student, jiġifieri mexjin fit-triq it-tajba. Tajjeb illi forsi nitkellmu dwar barra l-kampanja edukattiva torganizzaw ukoll diversi laqgħat ta' diskussjoni mal-ġenituri, semmejt anki studenti universitarji, u forsi anki tgħidilna xi ħaġa dwar dan. Iva, ara,
meta nżuru l-istudenti primarji aħna nippruvaw insostnu nagħmlu daqsxejn ta' differenza bejn il-vizzji mhm. differenti li jeżistu x'inhu anka infehmu l-ġenituri ta' daw it-tfal eh, x'inhu l-kunċett ta' lob responsabbli mhm. u wkoll x'inhu l-kunċett ta' lob patoloġiku. Logħob patoloġiku x'inhu meta inti tqum filgħodu Antonella taħseb fil-logħob, torqod bil-lejl taħseb fil-logħob. Iva, dejjem taħseb li inti ħa terbaħ il-flus, ħa terbaħ dak li tlift, inti erbaħt u trid terbaħ aktar. Hemmhekk sfortunatament persuna taqa' f'dak li ngħidulu l-logħob patoloġiku. Nispjegaw lill-ġenituri xi kkawża dan il-logħob patoloġiku U jekk sfortunatament it-tfal tagħna jaqgħu f'dan il-vizzju, kif nistgħu insibu l-għajnuna għal dawn it-tfal? Kif għedt tajjeb inti barra l-ġenituri mhm. wkoll inżuru wkoll studenti universitarji mhm. minn diversi fakultajiet li jolqtu l-lob responsabbli l-aktar li nżuru s-social workers biex infehmuhom daqsxejn din il-pjaga, pjaga soċjali ġdida biex niftehmu dejjem tevolvi. Ħa ngħaddu għall-aħħar mistoqsija fejn semmejtuli wkoll li għada l-RGF se tkun qiegħda tingħata donazzjoni ta' 50,000 euro mill-kumpanija Maltco. Kif ħa tibbenifika l-fondazzjoni minn għotja bħal din. Ara l-RGF, Antonella, ġiet maħluqa biex niġbru l-fondi minn setturi tal-logħob, gvern u entitajiet oħrajn biex immexxu l-kampanji tagħna, insaħħu l-kampanji ta' għarfien, insaħħu r-riċerka wkoll fil-logħob responsabbli u nkunu ta' spalla permezz tal-call center tagħna tajjeb li nsemmi l-call center tagħna. Fil-fatt tajjeb li anke nfakkruhom. Iva, iva, iva.
In-numru huwa 1777 jekk persuna tħossha li għandha problema Huwa l-ewwel pass u l-ikbar pass. Inħeġġiġhom lin-nies hemm barra min qiegħed iħoss li qiegħed ibati mill-problema biex iċempel fuq dan l-ewwel. Jilqagħhom l-ewwel. Għandna staff imħarreġ biex jisma' l-problemi tan-nies u jagħti pariri siewja. Inħeġġeġ lin-nies hemm barra biex iċemplu fuq il-call centre tagħna huwa helpline free helpline u jistgħu iżommu anonimi. Kay, jiena nringrazzjak li kont magħna għaliex diskussjonijiet bħal dawn anke għarfien dwar din il-problema u dak li jkun jinduna mill-bidu u jattakka lura din il-problema mal-ewwel. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb u proset il-ħidma wkoll kollha bħala tim li qegħdin ukoll tagħtu fis-soċjetà. Però magħkom it-telespettaturi wasanna fi tmiem il-programm tagħna bħal dejjem jiena nħeġġiġkom tkomplu issegwuna baqgħalna jumejn oħra biss hawnhekk ħafna li nkun għaddejjin mit-2 t'Ottubru però nirringrazzjawkom ukoll tas-sapport illi intkom dejjem tajtuna. Naraw il-programmi tal-lum.